Hello, FB a zumtu hawidawt vialte hna, kan Khamhtu le kan Bawipa Jesuh Khrih min le Faih Defending Ministry min in a thar in nan kut ka vun tlaih ṭhan hna. Nihin hi thonghnih le kul le ruk kumthar thla hmaisa bik January thla ni kul ni a si. Thla khat chung cheu thum cheu hnih kan phaknak ni a si. Kan vawleipi hi raldohnak le tuk le thahnak le rawhralnak le thinphan thlalaunak in a kal cuahmah lio ah Pathian bia a hawikomhnak kan neih ṭhan khawhmi hi a sunglawi tuk i a hleikhun in Johan dal thum chungah Jesuh le Nikodemu i komnak bia kan ngaih khawhmi hi a hleiin a sunglawi i hi bantuk caan ṭha kan petu Jehovah kan Pathian lawnglawng nih sunparnak vialte co dih ko seh. Amen. Tu zingah hin a biapi ngaimi thil kan phan chin lengmang i Jesuh le Nikodemu i hawikomhnak ah nizan ah khan Nikodemu biahalnak Jesuh nih a lehnak kha kan zoh. A halmi cu thlarau in hrin ṭhan cu zeitindah a si khawh lai tiah a ti. Minung hi Nu nih pumsa in a hrinmi lawnglawng hi kan vawleipi ahhin kan um. Vancung khua thlarau ram zongah khin thlarau i hrin ṭhanmi lawnglawng an lut lai, tiah Jesuh nih a chim i thlarau in hrin ṭhan lomi cu kawlholhna le hmuh hi um dawh a si lo ti. Pa sidor pension tiangin a ṭuan zongah thlarau in a rin ṭhan lo ahcun vancung ram a lut kho hle lai lo i Baibal sianginn a cawnpiaktu sayaci zong a si zongah thlarau i rin ṭhan lo ahcun a lut kho hle lai lo i Khrihfa upa kum saupi thi tiang a ṭuan zongah thlarau in rin ṭhan lomi cu a lut kho hlei lai lo i Member sasawh an si zongah thlarau in hrin ṭhan lomi cu pakhat hmanh vancung ah an lut lai lo ti cu Jesuh nih a chimmi a si. Cu ruangah Nikodemu nih si le thlarau in hrin ṭhannak cu zeitindah a si lai tiah a rak hal i a biahalmi a leh hlan ah fah khawh chung i fak in a sik hnuah A biahalmi cu a leh i, Moses nih ramcar ah darrul a tar bantuk khan mi fapa hi tar a si lai. Cucu a ruang zeidah si tiah Pathian nih vawlei hi a dawt hringhran i a ngeihchun a fapa a pek ca a si. ti kha a chim. Mirang hi Pathian nih a hman hna. Zeicahtiah an i pe tuk. Bible zong hi Mirang nih hin an i hruhpi bak. Atu ah hin Mirang holh Bible lehning hi zahnih hrawng a um. Kan nih cu kum zakhat kan kala Bible lehning pakhat te lawng kan ngei peng ka mu. Cucaah keimah nih ka van leh ve i Baibal lehning pahnih atu sa hoi cung tum nih a van leh i Baibal lehning phun thum kum zakhat kan kal ah Baibal lehning pathum lawng kan nei rih hi. Mirang cu kum zakhat an si ahcun sawm nga dengmang an nei cang. Zeicah Baibal hi an buaipi, an i hruhpi bak. Citizen mirang nih hin Baibal lakah hin a ṭha khun ko an timi thimmi pahnih an nei i pakhat cu Salm fungkul le fungthumnak kha a si i mah hihi kei ka fale zong ah ka thiamter dih hna i Mizo holh zong nan thiam i Lai holh zong nan thiam i Kawl holh nih nan thiam i Mirang holh zong nan thiam dih i Atu hi mi pahnih nih Tuluk holh in an thiam. Kaa lawm taktak si. Zeicahtiah cun Pathian bia cu a ṭha dih ko nain a ṭha khun ko ti an thimmi hi Biakam hlun ah Salm fung kul le fung thum si. Mirang nih dawh ngai in min an bunh mi cu Golden Chapter an ti. Lai nih cun suidal kan ti lai cu. Biakam Thar a ṭha khun ko ti an thimmi cu Johan Dal Thum Caang Hlei Ruk hi si. Mirang nih dawh ngai in bunmi cu Golden Verse an ti si te. Sui, sui caang a si lai cu. Mah hi ka fale zong nan thiam dih, bai ha tin ngah dih ka lawm taktak. Cucaah cun Baibal chung i sui caang tiah Mirang nih min an rak bunhmi Johan Dalthum caang hleiruknak hi mu, Nikot nih bu biahalnak Jesuh nih a lehnak a si ti a thei lomi zeizat dah an si hnga ti cawn a rak herh ngaingai ti. Pathian nih a ka zaangfai ka cawng i cu ruangah Johan Dalthum cauk hi ṭhat in ka ṭial. cauk ah Baibal lakah a ṭhakhun ko thimmi a si a si caah khan cauk ah ṭial a phu ka ti ka ṭialmi a si Johan Dalthum timi cauk Cuticun Jesuh nih a biahalnak a van lehmi kha canghleili le hleiruk kha a cung tang kha Van ṭhial u si law hleiruk kha cung deuh ṭhial sel, hleilian tangah ṭhial sel law zeitluk in ai don khan ti. Jesuh Nikodemu biahalnak cu vancung khua luh khawhnak thlarau in hrin ṭhan cu zeitindah si lai a ti lio ah Jesuh nih Pathian nih vawlei hi a dawt hringhran ca a ngeihchun fapa pe. Cu fapa nih cun Vawlei hi a zaangfah tuk hringhran caah a sunglawi taktakmi a nunnak kha vailamtahnak ah a pe. Cucu na hrin ṭhan khawhnak ding a si. Nangmah nih na tuahmi ah khan si lai lo mu. Nangmah nih na sinak ah khan si lai lo mu. Nawlbezulh di nai zuamnak Farasi mi na sinak kha si lai lo mu. Baibal cawnpiaktu sayaci na sinak kha si lai lo mu. Sanhedrin member sawmsarih le pakhat na sinak zong kha si lai lo. Leithlasuah na zo ruang mi rum na sinak zong ka si lai lo. Khan na sinak nih khan hrinthannak aan bawm hrimhrim lai lo mu. Aan dawntu lehlam si lai. Cucaah na rinthannak ding ahcun nangmah na sinak si loin Pathian nih na ca hi a tuahmi a si lai. Nihin ah mah cu Laimi nih mi tampi nan hngalh rih lomi a si. Kan sinak nih hin hrinthannak a kan bawm lo. Mi tampi in pastor an si cang cu teh zeitindah hrinthan an lai a se. Nikodemo kha senior pa si thor dawk a si cu. Pastor sawsawh si lo. Cawnpiaktu sawsawh si lo. A hrin ṭhan nemmam lo. Nihin ah Lairam ah senior pastor Bible sianginn ah saya ci, Khrihfa upa, thih-tiang ṭuanmi, mino hruaitu, nubu hruaitu tambik hi hrin ṭhan lomi an va tam khawh ning ti. Zeiruangah an hrin ṭhan lo? Pathian nih an caah tuahmi si loin anmah tuahmi in khamhnak hmuh an i tim. Cucaah Laimi theology ka ti cang kha. Laimi cu khamhnak hmuh ding in ai zuam. Mah cu Satan hlennak. Khamhnak na khamhnak hmuh ding in i zuam hlah. Pathian nih khammi na si khawh nakhnga na caah ai zuam i a ngeihchun a ngeihmi dihlak an pek i cu an pekmi a fapa Jesuh nih vailam an nunnak dihlak a pek ṭhan vailam cu a ti aa lim cang it is finished minung nih a her bikmi khamnak rian ka lim cang cucu zumhnak in i lak mu Jesuh nih a zummi paoh cu thi loin zungzal nunnak i lai Asile Nikodemo nih khan a zum maw? Zungzal nunnak cu a ngei maw? Cucu tuzing ah kan zoh dingmi cu si ai. Nikodemo khakha bia thei khan John Marka nu inn cung dot in a ṭum lai i a inn ropi tattak ah cun a lut cang lai i cuka ah cun Vancung member si buin a lut ti hi kei ka hmuh ning si maw? Kha pa kha ka hnahchuah ngaingai. Kha tluk mi fim, kha tluk mi thiam, kha tluk ai zuam mi, kha tluk mi rum, nih khamhnak a van hmuh chin chap i zungzal nunnak a van neih cu. Laimi hi tluk i sifak, ret thei vakvai, ram kip a vakvai. kei cu maw ram thumnak kal nai pathian thluachuah ka rawt lem lo sifah ruang si ka ti ko i kan ram hi sifak hlah se law si tha se law au da ka wak pai dula mi ram ah ti mah lai hri tan nak ram cu hit tluk mi sifak mi vak vai kan si liao vi khamnak kan cho lo chi si ni kan rin than lo ahcun mu Zeitluk mi vanchia dah kan si. Vawlei ah chuah man zong kan nei lo ka ti. Cu caah cun kha Nikodemo kha kha zan ah khan a rin ṭhan maw? Thlarau in a rin ṭhan maw? Ti cu kan zoh lai cu Bible ah. Mai Jerusalem ah an i komnak si ti. Dalli kan van zoh tikah cun Jesuh cu Judea ram in Galilee a kalnak kong kha kan hmu. Pathian i remati ah cun mah hi dalli zong hi kan zoh te lai mi si. Galili ram zeiruangah dah amah tlonlennak ram cu si cu Nazareth khua cu Galili ram ah a um. Cuticun Galili ram i a bualcam hnuah Jerusalem a ra ṭhan timi kha dal sarih a kan hmuh. Cu a rat chan cu mu Judah mi nih hin kum khat ah puai kan timi hi Mirah Kawlholh kan i hlan i puai kan ti cu mu. Kei cu ka duh hrimhrim lo. Ka lehmi Baibal ah puai pakhat hmanh ka chia lo. tho. Laimi nih kan pipu chan bakin holh an rak neihmi cu tho ti a rak si. An biaknak he a pehtlaimi an i pumhnak ni cu tho ni an ti. Cucaah kha biafang kha kan hman bak ding si Bible ah ka ti i tho tiah ka leh i tho pasarih hrawng an nei cu lakah an sunlei khunmi cu pathum si. Cu pathum lakah pahnihnak cu buk ul tho an ti. A pakhatnak cu Izipt ram i kum zali sal an tan hnuah Moses mangin salin an luatnak philh lonak caah lanhtak tho. A pahnihnak cu kha Izipt ram in an van chuah i rilisen an van tan ah khan Pathian nih a pekmi Kanaan ram ah chikkhat e lut loin kum sawm li bak ram ah an vai i kha an vaih chung ah inn a sa manh lo chawlbuk lawnglawng an um cu ruangah cun a pahnihnak cu chawlbuk puai buk ul puai an ti i chawlbuk i an rak umnak phil lonak ah mah cu buk ul puai ah cun Jesuh kha Jerusalem ah a ratnak kong kan hmuh i Cuticun mi zapi kha Jerusalem Temple ah cawnpiaknak an khuaruah. Cu tikah cun Nikodemu hawile nih zei ti ti cun, aa, mibu nih an zulh dih cang. Cucaah cun mah hi tlaih a hau ko an ti khuan khang i Jesuh kha va tlai dingin Temple a kilvengtu palik kha an kawh hna i an thlah hna ti kha Baibal ah fel tein kan hmuh i cucu ka van rel lai i thawngṭha bia Johan dal sarih caang sawm thum le pahnihnak khan ka van rel lai mu. Amah kongah mi zapi an i ceih len kha Farasi hna nih an theih i Farasi le tlangbawi hna nih amah tlaitu dingah palik kha an thlah. Kan zoh sawh cun kan lo cang lai. Mi, mi tam tuk nih amah in zul cang an ti i Nicodim a hawile nih cun khahtlai cang u si an ti li. Temple palik, temple kilvengtu palik pawl ka va tlai u tiah an thlah hna. Cu ti ka sin palik pawl zong cu sunglein olpek a si bantuk an va kal i Jesuh thai dingah temple ah Solomon uh, hulhia panti i Temple hmai i don sangpiak in Jesuh cu a rak ṭhu i mi zapi kha a rak cawnpiak hna i cu lio ah palik pawl zong an va phan ve. Cu lio Jesuh nih a chimmi cu ngai hmanh u mu, ka van rel lai mu. Thoni dongnak a sunglawi bikmi ni ah Jesuh kha a dir i A ti halmi paoh cu ka sinah ra sehlaw ding seh. Cathiang nih a chim bangin a ka zummi paoh cu a chungah tiva nung kha a luang lai. Mah hi a chim lio bak khi palik pawl nih cun zapi lakah dir in Jesuh chimmi can va ngai ve, an va ngai. A ti halmi paoh cu ka sinah ra sehlaw ding seh. Cathiang nih a chim bantuk tein a ka zummi paoh cu an chungah tiva nung a luang lai. Ka khan va theih tikah balik pawl nih anmah le anmah an i zoh i kan tlai lai maw? Kan tlai lai maw? Ti balik pawl nih ah, a kan thlahtu hna zong nih hi bia hi ngai ve hna salah tlaih can duh bal lai lo. Hi bantuk bia ṭha chim tu cu mo tlaih an kan fial. Tlai lo in an kir ai. Cu tikah cun a thlahtu hna sinah khan an phan. Tlang sawm li le panga nak rel lai maw? Palik kha Farasi le tlangbawi hna sinah an ra i zeiruangah dah nan rat ti lo ti an rak ti hna. Jesuh tlai dingin kan in fial nai tak lawng nan rak kirmi nan hmu lo maw? Nih an rat pi lo, nih an tlaih ne lo, tiah an rak ti. Palik pawl nih an lehnak bia hi ṭha te ngai hmanh. Khipa bantuk in a ho hmanh nih bia an chim bal lo. Khuaruar tete. Khipa bantuk na ho hmanh nih bia an chim bal lo. Kan va kel pi, a biachim kan ngai i, A ti halmi paoh cu ka sinah ra sehlaw ding seh. Cathiang nih a chim bantuk a ka zumtu hna cu aw an chungah tiva nung a luang lai an ti cu bia nih cun aw kanmah tua kan tlaih ai a sullam cu mu sermon in kan tlaih hlan ah amah nih a kan tlaih eh tinak si Zeitluk in dah Jesuh tlai ding i palik a thlahtu hna an thin a hun, a tanglei bia ka rel lai mu ṭha tein ngai hman. Sawm li le pasarihnak, Farasi hna nih an sinah, nannih zong an hlen ve cang hna mu, an hei ti ko cu. Jesuh bia a ngai i a zumtu cu hlenmi ah an ruah cang hi mu. Hnenah kan ram ah hin a hrin ṭhanmi cu Zeiruang ram lo an rel hna i hrinṭhan a cohlang duh lo pastor hna nih Laiholh zong hmang duh loin pian thar an piang thar hna ti si mu. Khua cheukhat ah cun mu kan nih khua cu atu tiang ah piang thar mi pakhat man kan um lo timi hna um cu mu. Pian thar cu Laimi nih Mizoram i hlim lam ah khin an ruah cu Mizoram thil um tuning hnai hmanh thei lo Mizoram cu kum zakhat an sia ram pumpi cu lin ṭhangnak voi sari a tlung i a voi ruknak changnak a tlungmi cu mu khap i hngalhfiannak changnak a tlung cu nih cun an hlimlam kha a donghter kham i hngalhfiannak hrin ṭhannak bia ṭhangnak a tlung ciammam i khammi Pathian fa si an i hngal an i lomh tuk kan khuaruah an lam ning zong ai dang cusinak laimi nih kan thei lo i pianthar timi cu mizoram i hlim lam te nak hin kan ruah cu cu san hin ni thiang alai rama kan ni khua da rin than mi pakhat man kan um lo ti na an chim cu ruat manu o rin than cu hlen mi an ruah mizoram hlim le lam an ru ai zo hi Palik a thlatu hna nih Nikodemu hawile nih khan palik kha zeitin an si? Nannih zong aan hlen ve cang ma mu? Nannih zong nan va piangthar ve maw? Nena in ṭa tein ruat mu. Asile a tanglei rel si mu. Farasi hna nih an bian van chapmi cu zei? Hotu siseh, Farasi mi siseh, Amah zumtu an um cang maw? Kha hotu timi cu Sanhedrin minung sawmsarih an si cu. Ruathmanh u. Farasi simi thongruk an tling cu Jesuh sanak in. Sanhedrin minung sawmsarih le farasi hna lakah hin Jesuh zumtu pakhat tal nan theimi um maw? Nan vai thawi, nan va kal, a bia nan va ngai i amah nih a bia nan, an kan tlaih nan timi cu. Zoh hi kan hruaitu lakin pakhat ta lamah zum in um maw? Palik paw cu cei lakin an van sik an mawh lo cu. Jesuh tlai ding in an va thlai an hmuh lo zong seh tlai lo nong kir cu the. Khah zo hmanu atak le van le lai mu. An an an van chap mi cu nawlbia an ngal lo mi hi mi zapi hi chiat ser mi da kon si cu. Jesuh bia a ngaitu mi zapi a cohlang tu cu chiat ser mi an ru ai. Nehnak hrin ṭhanmi cu maw zei ruaram lawn ah ruatmi tampi Laimi lak an um rih. Khuachia hlennak hi cu a fak lawlaw ti. Cu tikah an bia an van lim bakah khan an lakami pakhat a dir i ka van rel lai mu cang sawm nga nak. Zan ah Jesuh sinah a rami anmah lakah mi pakhat a simi nih Nikodimu nih an sinah A tuahmi le a chimmi hngal loin hlan ah kan nawlbia nih bia a ceih kho maw? Kan nawlbia nih thiam lo a coter kho maw? A chimmi kan thei hlan le a tuahmi kan hmuh hlan ah a um tu nan thei maw? Hotu lakah Jesuh zumtu pakhat tal an um maw? Francis lakah Jesuh zumtu pakhat tal an um maw? An ti leo ba Nicodemus a dir keimah ka um. Farasi mi ka si. Sanhedrin hotu Samson Langpat ka si. Bible cawnpiaktu saci zong ka si. Mirum zong ka si. Keimah ka um. A tang a chimmi cu a tuami le a chimmi an theih le an hngal hlan ah ti. Kei cu mu a chimmi ka theih ka va leng i a tuami ka mu kana khua thin umnak ah. Cu ca sin kei cu Jesuh sinah ka va leng i A chimmi zong ka theih i hrinthannak ka hal i hrinthan khawhnak a ka chimmi zong ka theih i kha ke cu chimmi ka thei a tuahmi ka hmuh khuaruahhar a tuahmi ka hmuh nannih cu aw a hawile kha ka farasi hawi dang nih cun aw Jesuh chimmi nan thei bal lo a tuahmi zong nan hmu lo a lang in nan ralchanh Zoh hi, zoh hi, Nicodemus a rak hrin ṭhan bak kha caan ah khan. Ral ṭha in a dirpi cang mu. Ṭha tin ruat hmanh ruat, ral ṭhan a dirpi khawh cang. Aw, dawtmi unau hna. Kha zan ah Nicodemus a hrin ṭhan timi hi lai mi nih an thei maw? A thei lomi an tam tuk caah dakaw Johan dal thum ca hui ka ṭial cu mu. Hi biangaitu nang hi te na thei maw? Kha zan ah khan Nikodemu ka hrin ṭhan lo piin a inn ah a kir maw nan ti maw? A si hrimhrim lo. Vancung member sinak bak thler kir i a rak hrin ṭhan bak hi Cu ruangah a hawile nih Jesuh tlaihter an timh zong a rak hna tla ti lo i palik pawl i tlai lo in an rak kir lio ah a hawile nih palik pawl an sikmi cu an hlen ve cang hna mu zoh u kan hotu lak in pakhat tal Jesuh zum tu um ma Farasi lakah an dir e keimah ka um Farasi ka si hotu ka si a chimmi ka rak theih a tuahmi ka rak hmuh nanni cu a chimmi zong nan thei lo a tuahmi zong nan hmu lo Zeitluk in dah hrin ṭhan hen ralṭhat ti. Pathian biatak nunnak hi a pemtu hi cu mu an ral a ṭha bak. Kei zong hi ka ral a ṭha bak. Ka ralṭhatnak hi kaa chuahpimi ralṭhatnak si lo. Pathian biatak ah ka dir ah zeidah ka ṭih lai? Pathian nakin nawl ngei min um maw? Atu zong ah hin mu, kei cu dohthlennak kong zong hin ka chim ko. Thisa ral cu thisa nih a doh lai. Khrihfabu dim hi thisa ral dohnak cu Pathian nih a dirh lo. Cucaah Khrihfabu phaisa thisa ral dohnak a pek timi pal vialte lakah palhnak ngan bik Laimi chiatsernak kan hmuhnak si ka ti zungzal. Ralthan ka dirpi. Dothlennak hi tha kan pe lai lo ka tinak si lo cheuhra cheu khat kan pek cu te cheuhra cheu gua pe tang cu kha tang mi sun ra lo na ka pe si dir ka si pathian ram chai cho pek mi na atu lio i khrifabu ni ralo nak su an pek ti mi ka rel thei bu ka rel ahin mo sorry lai mi che ser na kan bu nak si ka ti ge chu ral than ka sim ko amin ka ti lo Pathian biatak hngalh hi mu ralthatnak si. Nikodemu zeitluk na ralthat. A hoi le vialte ni palik polan siki. Hruaitu laka pakhat tal. Farasi laka pakhat tal. Jesu zum mina thei mi um ma. Khi mi zapi Jesu bia zum tu na chu. Nolbian thelo chu sia ser men sian ti. Nikodem keima ka um hruaitu ka si. Farasi ka si. A rak hrin ṭhan bak i za ah za in a fiang ai. Nangte na hrin ṭhan maw? Pathian nih kan dihlak caah thangṭhat sualnak kan pek piak ko